Mbwenu hati yo ka Fiona anyenda kukubuuza ngu ogu munywani waawe orwaija enkooni aha siteegi abe naagitwara kubiitinga abantu abe naagitwara kukoraho ki? Abe naagitwara kukora nyoko. Beitu ka naahana ori orufiire oru kandi gye onkujuma ekiri siriyaasi. Oshubize ngu niiwe orikumucanga wenka? Ninga obe noyenda ngu atware emitwe y'abantu nk'oku orikuba noorya abafu? Obe noyenda ngu atware bokisi ya muceere nk'ogu ogwanyimwe efifiire mwe? Tinkubya pooyinti. Tokukimanya mbwenu ngu Rwaija aine omunyankora ki? abakuhikire. Mazima. Noomwetirwa ebihungu mwe ab'okurya abantu. Mwe bicekyezi mwe bifiire we. Kaaweddemu dda. Baitu. Kwonka iyo noomanya kukafuka omutima ototebeekaine, noomanya ngu munsi totebeekaine nyowe ka nkugambire, n'obuhe ninkwanga ekintu eki okoze kibe kitatebeekaine. Mbwenu kukwata okagyenda buzima ngu nooza omu State House, weena ati kwasitiire amabuleti oba otakufa. Kusha baata kuba yaarugiramu aho. Nobwo oine ninkuha nk'ekintu ky'okozire ka nkugiire aha mushana. Tikiri kirungi nyowe ka nkugambire nka muzeeyi. Abaana nibamwoboora. Mbwenu hati nk'egi muha ngikorre ki? Yo ori nyantinda we! Yo ori cekyezi we! Katonda wange! Ruzeeyi we! Nka nakweshengyereize ngu onyesaase onyihe omu kanwa kaawe? Nkata aga amashemererwa agu nyine omu tinkwenda kugampa ezi aha munwa. Mbwenu nobwo okunjuma, mbwenu nobwo okunjuma nyowe ka nkugambire ekintu ky'okozire. Ikafuka omutima we, Kitebeekeine bwenu obwo nabwo n'obushaija. Tinkube Ngu hariho ngu obwo point. ngu oba oine amashemererwa gwa Roija nangwa kandi ku naakuba akunyamba bakakuta bakakukoma omu ki- omu kihome ky'amaizi. Agambye enki? Oka- Okagwayo oka- oka- okagumayo nkagira obusingye. Kugyoga. Hati kankugambire nyowe kankugambire. Mbwenu iwe kaana ori kaana ki? Ayi bambe! Kwonka nyowe Bruce nkore ki?

Iwe ogize ngu noza kurugayo aga manyanga agu oteire aha aha aha omu state house mbwenu hati ninyenda bakukome ngye kandi nabwo noshusha ku wokurugayo shonga akutegyereize mbwenu kugyenda okakwata okaguza piki okaguza piki y'omushaija buzima okatwara sente okazitarugoga ngu iwe nohagira ruraija mbwenu nka ekyo nikintu ki okaba nawe totebekeine oka nkugambire nobwo otaha nonjuma konka iyo ori akafiire. Tinkube point. Hati nomanya Ruzeyi we warwigurira omu mpata. Hati kankugambire noruganda ahabwokuba ndi Buganda katurepuke. Omugaana naija nka tureepukye. Mbwenu nyena naija. Muzeeyi tokuba ngu nooyehindura kapa orye abafu. Nyena naija nkwozye. Nyena nkwozye kikyere we. Nyena nkwozye imondo we. Iwe kijuguta we. Katonda wange. Iwe orufiire we. Ayi n'obw'okunjuma n'obw'okwekarakaasa naakugambira amazima. Ayi. Mbwenu hati yo kafeero nanyenda kukubuuza ngu ogu munywani waawe orwaija enko n'aha siteegi abe naagitwara kubiitinga abantu abe naagitwara kukoraho ki? Abe naagitwara kukora nyoko. Beitu ka naaha n'ori orufiire oru kandi gyo nkujuma ekiri siriyaasi. Oshugize ngu niiwe oku mucanga wenka? Ninga obe noyenda ngu atware emitwe y'abantu nk'oku orikuba noorya abafu? Obe noyenda ngu atware bokisi ya muceere nk'ogu ogwanyimwe efifiire emwe? Tinkubye poyinti. Tokukimanya mbwenu ngu Raidy n'omunyankora ki? omuhikire. Mazima. Noomwetiibwa ebihungu mwe ab'okurya abantu. Mwe bicekyezi mwe bifiire we. Kaaweddemu dda. Beitu tinkusharaho kifiire we obu oza kuteganisa amashemererwa gangye na Roigi. Akafiire kansharaho. Kwonka ogwo mwana Roija. Roija okibitingire waakiteera. I salute ya.